Garuu waan takka taniin sii dhaamu jarri isiin fiddee na ajjeesiisuudhaaf waraqaa akka waan si biraa baatetti qabattee deemtee ni jirtu fi wallaahi goolii si galchan goolii ajaa'ibaatti Shawaa tee goolii fi zamaan itti galchanii maayii amma wayii ittumatti galtee. akkam goote beektaa?
Woyi naa hojii jijjiiranii jetteeti sossobdee isa biraa nama guurte. ee fuutee nama. Wotaaddara inni gartee anuma eegu jiran jee eeggatu gurguddaa gartee wali qabdee dhufte maqaan isaanii rakkoo maarree.

deettee kuttee miti alhamdulillah du'a rabbii qaba waan ta'e hin du'u kamiyaa hiri gootaa nafsi inshallah Rabbi yoo dhufte malee nuun hin du'u. Kanaafuu Rabbi calamaa hin da'u. Inshaa Allah himaan ta'u. Yoon asiin du'e jawaadee fi isaaniifuu gammachuudha. Garuu wajjiireenya Chaayinaa fi jabaatee fi jinni hunda balleessite. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin iddoo Rabbii qaba. Amma dhufan isaanu. Amma dhufan. Miseejii isinii barreessa dafaa dafaa dafaa dafaa dafaa miseejii sii barreesseetiin jira dafii kenni.

na laale.
Si laale? Yoon- Yoon akkana fuula cufadhee deeme Eh. nani beeyta shaara irratti
Yaa kee. nani beeyta akkanatti waan deemu Eessatti addaan beeyna namaa?
Eh, addan beeytuu miti Eh.
harka kanni naan nagee keetiin harka kannite harka kan nu baannaan Eenyu kan harka kan? Ati Eenyu akka jechuun? siidaa deemteen hojii dalaynaan dalaga dalayde Ayee. wareegama nuti irra jirru. Ayee. Hin taatu jettaa bujbuciin jaaniin sodaadha jettaa nuti sodaataa qallee karaa irraa meessina. Laannoo. Ana tasi Haasoo qaltummaa.
ati dhiyoo ati. Ati ka dhiiga harka sodaatuutu waan biraan sodaanne dhiiga lafa taa'u.

Duba furmaata irraa dhaluu feeta moo eenyu irraa dhaluu feeta? Haa furmaata irraa dhaluu fadha. Duba tam fuutata irraa dhaltu. Furmaata asuma adeemtu bas. Hin deemtu furmaateen as. Furmaanne. Ijatee dura teessi furmaateen. Yetii dura waan. Ijatee durattiin furmaatee azzaba malee furmaateen hin baatu biyya tana keessa. Duba azabuu wanti ta'een. Haa?
Azzabuu bara jabaadha rakkoon qabu sana. Ati maaliif sodaattee akkana lubbuu teetan hariin ciccaa? Lubbuun dhalatte du'aaf dhalattee lubbuu tee if kannii wareegamaaf. Dirqama wareegamu qabdaa sin laqadin laydaan laqaci laqaci hin jiin akka nama fayyaa hin qabnetti zakko dhukkubaa si dhukkubaan adda wallaalee.

Maaliifin alhamdulillah ja'a beekina silaa arra bilisee wajji qabamee anaa fi bilisee wajjin kun obboleessaa kuchiisee malee. Isaa kuchiisee malee isii kuchiisee hin jenne. Micaan ajjeeftu bar zakkoo maaliif micaan ajjeeftu? Kanaafuu. Micaatti dantaa qabdi. Micaa dantatti qabdi. Itti fayyadamu deema. Micaan tan manarraa hartu ta qoonqoo gootu. Umrii saniin bar ilmoon sun akka ilmoo yataama haati irraa duuteetitti matbakaa keessa dhaabbattee qoonqoo gooti. Dantaa sakkootu hundinuu hundinuu ilmoon is abba qabdi. Dantaa isaanii. Muhum ati fayyuu irraa hin haajaadhaan. Rakkoon jawaadii keenya. Alhamdulillah zakko abduu ilmaan abbaan bira jirti. Harree ifa baate.

akka asii dhaqee waan san qeebalachuu hin dandeenye. Inni moo? Akkas gooti. Amansiisee jirti. Eh, Ahaa. Kanaafuu maalu Bilaashetti akkasii miti dubbiin jee amma haa. eh, inni maal maal jaa beekta? Ummaa tiyya maal naan jee ummaa tiyya maal naan jee jecha tokko isin jennaan guyyaa kaan maal irraa banne? Dhugatti irraanfatee irraa dhiisamaa. Ee waan raanfate. Haadhaa waan qabamee.